Wate aseɛ? Ɛnna medin deɛ ɔhene ka na deɛ wosu wobɛtumi afrɛ me Abisco, mɛgye wo so. Saa berɛ yi, mewɔ nnwomtoni kɛseɛ baako wɔ studio ha. Me follow ne nnwom papapapa, ne nnwom yɛ me dɛ. Wate aseɛ? Ɔno na me ne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ na wakyerɛ yɛn sɛdeɛ ɔhyɛɛ aseɛ, challenges a ɔfaa mu, deɛ na ɛmotivate no ama wabɛduru baabi a wayɛ dɛn? Wadu a ɛnnɛ obi abɔ ne din wɔ Ghana ha a, wohu sɛ yes, wei. ɔyɛ kunini wɔ nnwomtoɔ adwuma no mu. Na ansa na yɛde yɛn nkɔmmɔtwetwe no bɛhyɛ aseɛ no, mɛtwa me ho simɛ ketewaa bi, mɛnkɔ baabi atwɛn me o, meba pɛ, me introduce me guest no, na nsɛm a ɛnnɛ o, yɛde rebrɛ wo no, wo ankasa wo hwɛ a, ɛbɛ encourage wo, ɛbɛtu wo fo na woahu sɛ baabi a wowɔ no, wonkaa akyire o, woko kɔ w'anim a, wo nso wobɛtumi ayɛ dɛn? A make, wobɛtumi abɛyɛ te sɛ nnipa no a me ne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ no. Enti mɛnkɔ baabi atwɛn, simapɛ, metwa me ho, meba pɛ o, kɔmɔtwetwe no yɛde bɛtoa mo so. Ɔdɔfoɔ mesan so moakɔ aba bio de ba the beginners talk show yi so. Saa berɛ me guest atena ase a me ne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ. Na wohwɛ sɛnea me ho ayɛ fɛ yi a eh, ɛfiri Benghazi boutique, Benghazi boutique, Thelma Comte 1. Wodu hɔ na wɔ se wopɛ Benghazi boutique a obiara bɛyɛ dɛn

Ɛtoɔ bɔɔ wɔn. Because mehwɛɛ video no ɛtoɔ a mehuiɛ no mese ei. Aah sɛ wonim sɛ Onyankopɔn bɔɔ adeɛ no wammɔ sɛ nka ɛnye toɔ a nka ɔma no mu nka emu wonim nka emu tena bɛyɛ den nti ɛtoɔ yɛ ade pa. Ɛtoɔ yɛ ade pa? Ɛtoɔ yɛ ade pa. Ɛboa nipa. Saa? Aah ɛboa nipa ma asetram biribiara yɛ dɛ. Ɛyɛ dɛ. Nana Abisko gya saa na ɛbɛyɛ no. Saa? Wozi no ɛm ɛka about.

anaa ɛno no nkɔ mma wo. Ɛnyɛ nsɛm bebrebee na yɛbɛtumi aka, but kakra a mɛtumi aka ne sɛ, Nana Tito no, Nana no yɛ me local name, yɛfrɛ me Nana Yaw. Okay. Tito no nso yɛ din a amafo baako na ɛmaa me, asɛ kyerɛ sɛ saved. Saved, okay. Nti ɛfa no sɛ ɛyɛ Latin word. Nti metenaa ase Atlanta na menyini kakra kakra no, ɛhɔ na me startee music no. Mehu sɛ ɛsɛ sɛ mepɛ din bi a ɛbɛda me so a ɛbɛyɛ me tag. Okay. Nti no, na mefaa no na titoo no but me yɛ na meyɛ na meduru baabi na mo sɛ ɛwɔ sɛ mesesa mu kakra okay ayɛ te sɛ nipa yɛwo wɔ akora ketekete w'ani bɛte na wonyini nti the more na wonyini na wo adwene ne wo nneɛma bebrebe sesa wɔ abrabɔ mu nti eob vibes no so gyina hɔ ma Evans Ɔben Boateng

Mekae na mewɔ at the age of um, seven. Ɛhɔ na mehuu sɛ me talent no ɛyɛ music. Nti ɛwɔ sɛ me focus more. Nti ɛhɔ na biribiara startee. Oso papa yɛ sɔfo ana? Oh, me papa ɔnyɛ sɔfo. Like me ne me papa was ɔno nso ɔno nso yɛ Twitter na ɔno ɔyɛ ɔno Ɔs bebree obi a ɔse me papa yɛ sɔfo nti me to nwom wɔ asɔre na me bɛ nyin bɛ to nwom nti age bɛn na wohu sɛ ɔsɛ wokɔ nwonto mu fully. Saa time na me wɔ bɛyɛ twelve years okay yeah twelve years na me hu sɛ ɔsɛ saa time na ɔbrafoɔ nwom wei ɛm ɛm nwom wei ɛm paamu kaa aha paamu kaa yaanom yaanom ne saa time afei na na aba so paa nti saa time no me na me hu sɛ ɛno mmom na Ebia ebetumi agyina so ama nnipa ahu me mmɔɔ. Nti saa da no mɛyɛ rap. Okay. Rap music.
Nkakra nkakra saa kosɛ mede kɔɔ GHS. Okay.
Ɛna mehui sɛ ɛwɔ sɛ meyɛ biribi a ɛno nso betumi no ama adi n'aba. Because that time no rappers wɔ hɔ mmɔɔ. Yeah. Boys bebree bi a wɔyɛ rap, Kwesi Plus, Rapture, bi koraa bebree bi na wɔn nso yɛ bi. Nti ɛdeɛn na ebetumi ama wo deɛ no nko ayɛ sononko? Ayɛ sononko, yeah.
Nti ɛhɔ na me decide sɛ ɛsɛ sɛ mede singing nso ka ho. Nti mekaa ne nyinaa bɔɔ mu na ɛnɛ Ɛnna mebisa wɔn deɛ adwuma. So wokɔ wokɔ eh, sukuu wɔ he? Mekɔɔ sukuu Asekyere Kwaamaa hɔ no a. Ɛnna eh, SS no nso. Ɛhɔ no nyinaa hɔ na mekɔɔ no. Ɛnna sɛ woyɛ Asanteni. Eko kɛse ah Asanteni.
Kumerican.
Ɛnyɛ yie. Nti nti bere bi koraa meyɛ meyɛ rap bi kyerɛ wɔn sɛ before sie kurom animuonyam da nso ɛba no rap so a menni mu yɛkyeeɛ mu yɛɛ soso worɔhye na woyɛ dwɔn wɔtwa mu sɛ

Oh challenges no deɛ ɛyɛ more you know yɛ miss baabi a ɛbɛyɛ nnwom aduane a wobɛdi abusuafoɔ nyinaa bɛpo because of sɛ wakyusi sɛ wɔnkɔ sukuu you know African ase you know yɛwo to Africa yɛhunu sɛ wokɔ sukuu nko ara na ɛyɛ adeɛ nyinaa okay but adeɛ a ɛyɛ sɛ awofoɔ no nyinaa no wɔde to wɔn tirim sɛ ɛnyɛ sukuu nko ara na ebɛtumi ama obi apagya eh, yes obiara ne deɛ Nyankopɔn de ama no nti no meme no Nneɛma bebree baa m'afam me ne me boy baako Oleg yɛfrɛ no Kwadu Yiadom ɔbɔ Wafa ɔne yɛ Wafa foɔ number four yeah ɛna Kwasi Plus Rapture King na me ne ɔmo nyinaa yɛn nyinaa te fie baako mu ne yɛyɛ that time me na nam sɛ ebia woyɛ nnwom po koraa kɛkɛ no po koraa na ɔmo tumi kɔ akɔdu mita ɛkyɛ sɛ mate so ɛsɛ wotwa lad bi wommɔ bra wo ho ahi yes bi kyɛ sɛ music na abɛyɛ na music na abɛyɛ deɛ a But na me nanafoɔ no nso so na ɔmo nso so ɔmo nso yɛ music. Okay. Sɛ wotiatia abakwasɛm mu yie a me papa mo no side no na ɔmo yɛ music, ba maame mo nso side no na ɔmo yɛ music. Nti adɛn nti na ɔmo pɛ sɛ ɔbɛyɛ anaa ɔmo ammɔ bra? Oh ɛnyɛ sɛ ɔmo ammɔ bra o, obiara wɔ ne kakra a onim ɛnɛ ne ho tɔ no wɔ hɔ but woahu sɛ Abibiman mu hɔ a no obiara pɛ sɛ ne ba kɔ school, woahu deɛ ɛte no. Ɔbɛyɛ lawyer, doctor, saa level no. Ne saa nneɛma nneɛma no but ɛso obiara ne n'abrabɔ. Okay. Hmm. Nti me no challenges no deɛ na ɛyɛ more wobɛtena fie wonya aduane nni because time so sɛ ebia bɛse kɔɔ fufuo na nana mu nya bi nni a wo so wo so wode kɔ akɔtena baabi akɔtwerɛ nnwom. Akɔtwerɛ nnwom. Nnwom yi koraa so koraa sɛ metwerɛ wie koraa menya baabi koraa mɛkɔ akɔ rekɔde. Nti me nua me me ne me nua mo no ara na decide sɛ ɛwɔ sɛ yɛa yɛbɔ mmɔden ara na yɛyɛ studio wɔ fie. Nti me nua Kwasi Plase no, ɔbɔ mmɔden ata na ɔno nso bɔ abɛn wɔ sukuu mu ne ade ade nti no, ɔbɔ mmɔden asavii sika kakra. Ɔsavii sika kakra no ara no, ɛna ɔno decidee sɛ ɔbɛtumi akɔtɔ PC. That time, asɛm a meka yi, 2007 asɛm o, hmm, ɔkɔtɔɔ PC. Nti PC no, ɔyɛɛ PC no wieeɛ na sɛ ɔde yɛ nnwuma nketenkete nketenkete bi nti, me ne no decidee sɛ Kwaku, me, ɛyɛ saa na mefrɛ no. Okay.

Nti medi nsɛm no baba te sɛ ebia matwerɛ agu pepa so. Sɛ mete bi a, wonim sɛ ɛbɔ start to record yɛ sɛ mete bi a, nnwom no nyinaa gye sɛ me starte afrɛ. So sɛ mo delete nyinaa na mo san starte foforɔ? Mm, nti medi no baba te sɛ deɛ kyɛn kɔ akɔtwerɛ exams no. Medi nsɛm no nyinaa, medi nsɛm no nyinaa baba. Nti ɛno no ebia, sɛ ebia yɛyɛ nnwom no ebia, ebia yɛbɛyɛ vocal bi wɔkyerɛ a, mekyerɛ obi sɛ yo,

na ɛbɛ happen because ɛnoa mu yɛ nyina ɛfa yɛ yɛ de aduru sei. Sɛ adɛn nti na na wo ngyae because ɔboafoɔ bi amma wo sɛ ɛnoa na wo bɛ yɛ. Me me ntimi nyae ɛnwom tuo yi a me yɛ yi ɛnwom adwuma yi me nim da a me gyae. Mfasoɔ bɛn na wanya no wɔ nwom mu. Ɛ ɛ mfasoɔ bi a manya ne sɛ mɛde te fie. Sɛ sɛn.
Aa sɛ Onyankopɔn aboa me ne kakra bi a mɛtumi anya tɔ dwane adie me ho nkyere me wɔ fie a me tim wɔ me studio wɔ fie

Sika nni mu saa. Agye sɛ wobɔ mmɔden ara tututu kwae na Nyankopɔn boa wo. Sɛ wobrɛ wo ho ase nko ara deɛ a, because adeɛ a menim wɔ Bible mu sɛ ɛma ɔfa taa ka asɛm bi kyerɛ me. Ɔtaa ka asɛm bi kyerɛ me, ɔse, Pride leads to destruction and arrogance to downfall. Ɛyɛ Proverbs chapter 16 verse 18. Wow. Ahaa.
Eh, Nana, wo ɛnɛ deɛ wode ma kɔ Bible mu.
Ɔsɛ, me, me, me nananom side no,

Okay Nana eh Nana Yaw ne Yɛ Obi Vibes ɛdeɛn na inspire wo ma wo twerɛ nnwom, Bozi ne mato video bi a mato ne ade ade na me hu. Adɛn na wo ka sɛ mato? Mehwɛ wo ne Bless Alomo Sisi ɛno nso mmaa beat na ɛyi mmaa saa mehwɛ wo ne eh Yaa Pono Ofori Amponsah saa nnwom no nso mmaa nkoaa Bozi ne mmaa nkoaa. Ah nti adɛn na wo nso wo pɔɔ ba asɛm like wo nim adɛn na wo Ɛno nko ara na ɛyɛ Sɛ wo deɛ krataa no mu toɔ no akɛseɛ nko ara na mehu no wɔ mu. Ɛna wo sɛ me ne wo kasa, meka kyerɛ wo sɛ toɔ boa wo man ma ɔman kɔ anim. Ɛwɔ ɔkwan bɛn so?
Ɔkwan bɛn so a wotoɔ ma wotua toɔ. Metua toɔ. Ah, wotua toɔ saa pe toɔ. Ɛtoɔ bɛn na metua?
Ɛnyɛ duru hɔ a wobɛhu no. Wote aseɛ? Nti ɛ- ɛ- ɛyɛ saa um, the secret behind sɛ um, sometimes me nnwom a metwerɛ no ɛyɛ a na mewɔ some story a ɛyɛ a mefa mu Okay.
Ebi te sɛ Aromo Sisi sei. Aromo Sisi yɛ nnwom a ɛɛm me ne ɔbaa tena firi kura bere mu. Ɛna ɛduru sɛ me ne no kɔ akɔyɛ awadeɛ no, ɔpapa mpere so because me ni bi.
Ɛyɛ me ara me life story. Life story, okay. Ahaa.
Nti ɔpapa ndi saa adeɛ sɛ ɛsɛ akwadaa no kɔfa sikani. Obi a wato nnwom saa a wonni kaprɛ deɛ, Hwee mma.
ɛdeɛ na ɛbɛtumi aboa.
Nti me ara me nso mehu sɛ daabi, ɛwɔ sɛ metumi ka biribi ma papa no like ɛtɔ biribi ɛɛ ɛtɔ papa no tirim.
Me ne papa no tenaa ase kasaeɛ, papa no antie. But tete mekyerɛ girl no me and you, na mekyerɛ no sɛ yo, me ne wo abrɛ akyɛ, ɛnyɛ nnɛ na yɛbɛ start adwuma wei, akyɛ. Nti kyerɛ mu kyerɛ wo papa no sɛ, ɛyɛ sei kakra nkakra nkakra na ɛbɛtumi de aduru baabi a ɛpɛ sɛ ɛduru. Womfiti prɛko pɛ mpɔ wo se, mogya bɛba. Mhm. Nti Alomo sisi no a woyɛ no, ɛkɔma obiara ne ma ɔmo abɔnten nyinaa sɛ, sɛ wo ne bɛrima wɔ hɔ a, nya ntoboaseɛ, na fa ɔtwɛn ne mpaebɔ tan n'akyi sɛ deɛ ɔyɛ biara nyɛ yie. Me ne wo wɔ hɔ na wose me suban nyɛ wokɔ fa ebi a nana a wokɔ akɔ ebi a wokɔ akɔfa obiara wɔ nɛ nso hyɛ n'adaka mu. Saa. Wonim sɛ na ɔsi teɛ. Saa.
Nti no me de kyerɛ mmaa no a wɔwɔ hɔ nyinaa sɛ wo ne bɛrima te hɔ a nya ntoboaseɛ fa mpaebɔ tan n'akyi na mo nso mo mpushi na awofoɔ no nso so no yɛ a mo nsusu. Mo nso tɔ pressure ma yɛyɛ no.

Eno mu na me de yɛɛ nnwom a wobɛbɔ sisi no. But wohwɛ video no a, yɛwaree kama but me personal life no yɛanware. Aware no amma so.
Ahaa. Wow, ɛna ɛyɛ heart breaking. Wobɛyɛ de dɛn? Nsɛm bebree, you know. Nti yɛ saa na ɛteɛ. Ɔdɔfoɔ, EOB Vibes a first no yɛfrɛ no Nana Tito, ɔno na me ne no retwetwe nkɔmmɔ no. Na nkɔmmɔ no ayɛ dɛ. But yɛse agorɔ yɛ dɛn no na adeɛ sɛ nkurasefo yɛtwa yɛn ho ketewa bi a ɛdɛn aba yɛba a yɛde ɛkɔmɔ twetwɛ no bɛtoa mo so nti mma monkɔ baabi a wohu sɛ nkɔmɔ no ayɛ dɛ ayɛ heat wate aseɛ montwa yɛn yɛba. Ɔdɔfo yɛsan mo akɔ aba nso bio nkɔmɔ no ayɛ dɛ wate aseɛ mefisɛ wo a wohwɛ me yi woafa biribi wɔ mu wɔse wɔbɛkɔ aduane no koraa yɛmma no bi ndi Wakɔ kyin nhyia wonim sɛ waba no aduane wɔ fie na waba no annya hwee ndi wobɛyɛ ne dɛn wo so still wɔ so wɔngya anwene nwom no a na ɔbɛto EOB vibes nana na woka girl bi asɛm sɛ alomos is your life story yeah me real life story nti na ayɛ sɛ enwom no a na woyɛ no a sɛbi mfasoɔ biara mma so no Anaa challenges na na wɔfa mu na na wɔntumi ne wɔn ngyina anaa sɛ ba ne sɛ. Nana asɛm deɛ sɛ meka sɛ meka makwasɛm like sɛ meka sɛ meka mabasɛm akyerɛ wo a anaa sɛ makosɛm akyerɛ wo a wo werɛ bɛho. Saa.
Nneɛma bebree baa mafa mu na ɛyɛ a ɛyɛ ntumi ka ne nyinaa saa but kakra a mɛtumi aka ne sɛ. Ka na obi nfa bi nyɛ nto ne ho fo. Me me sua no me maame ne me papa gyaee nkura pɛn. Okay. na me maame ɔnni bi nti me ne me ne me nua mo yɛyɛ six. Ebi wɔ hɔ a obiara yɛ obiara yɛ ne line nti no ewie me ne me me fa sɛ me ne deɛ ɔdi m'akyi no wie sukuu bom ewie sukuu bom no aberewa ɔnni sika ɔbɛtumi de wakɔ sukuu nti ɛwɔ sɛ meyɛ dɛn ɛwɔ sɛ metu kwae kɔpɛ paa bi di nti me a me na mɔfa baako Nyankopɔn fa ne kra nsie yɛfɛ no kɔdwo nyame fa ne kra nsie metu kwae kɔ Wota region Ɛhɔ na mebɔ Shoeshine. Mebɔɔ Shoeshine saa ara, bɔɔ mmɔden ara siee bi sika for one year. Shoeshine?
Aah.
Mebɔɔ Shoeshine saa ara. Ne nyinaa na wode ho ayɛ nnwom? Ɛne nyinaa na meyɛ music no. Mebɛkyerɛ wo deɛ ɛmaa meyɛɛ music paa. Mebɔɔ Shoeshine saa ara one year na mennya sika. Like, na mepɛ sika de akɔ sukuu nti menya sika biara na mesie. Nti once bi, me ne me boys no, wokɔ Volta Region a, sɛ ebia woyɛ musician anaasɛ woyɛ Kumasi no, wɔfrɛ wo Sianu. Yeah. Yeah. Nti menam mu ara na Me bɔe baako na ɔmo nso wɔ flat bi mu saa nti sɛ me nam mu a ɔsɛ flat deɛ yɛ lane lane me me me oni na me yɛ adwuma na ɔfrɛ me sɛ ah sɛno boy you Charlie you know how to sing o you for try go school I say my guy Charlie me I no get nothing wey I go fit take go school that be why I dey do this job he say Charlie you for try go school because you see say the thing e dey inside you ɛna me ne ne kasa me gyina so oh me nim sɛ ɛyɛ adeɛ ɛwɔ me mu but no push Na ɔse, Daabi, menyene me ho. Nti mebaa fie no, Sumia m'adwen, mpaninfoɔ kae ampa. Yɛntoa so anaa? Ah, eh, Nana, ɛyɛ me sɛ woaka experience bebree nti, ɛdeɛn nti na deɛ wofa mu ne sɛbi yɛpɛ sɛ yɛku wo nyinaa ne ade, wobubu gu fam nyinaa, na woda ho yɛ, woda ho ase nnwom ara na ɛbɛyɛ? Motivation no firi he? Me, eh, reason why ma change me deɛ bebrebee yɛ saa nneɛma nneɛma no.

Nneɛma bebree ne deɛ woka sɛ woka a ɛɛya. Music Ghana music as a whole n'ankasa wɔ problem.
Problem ne bi ne deɛ. Problem n'ankasa individuals n'ankasa ɛyɛ nnwom n'ankasa yɛ wɔ problem. Pɛsɛ minkuminya wɔ mu too much. Pɛsɛ minkuminya pɛsɛ minkuminya sɛ me mmoa so masi wo buo wo boa no wie a ɔno no ɔboa na obi nso boa ɔno mmom na ɔno pɛsɛ ɔsɛe wo mu nipa koro. Yɛse musicians motu aduro tia mo ho paa yi ampa. Ɛne deɛ adwuma biara ɛwɔ mu ɛnyɛ musicians nko ara adwuma adwuma biara ɛkɔ so wɔ asase so biara ɛwɔ sɛ mene wo kasa no woka asɛm bi sɛ ɔtan ɔtan fa so na ɛbaa yi sɛ kii ne ebɛn nyinaa sɛ saa tɛm nyinaa nti aduro wakɔ aduro so ana obi ɛde aduro atia mo wahu da aduro deɛ sɛ de bia yɛhu bi de bia ba obi aka sɛ nana yɛpɛ sɛ yɛsɛ nana because nana akɔ n'anim ama ho bebrebe.
A mate bibire pii. Ba Nyankopɔn n'adom nti, ɛda sɔre da bi, ah, ɛne da bi ɛda sɔre. Ɛbaa no sɛn na wohuiɛ?
Ɔbonsam asɛm ɛmu ɔdu o. Obi bɛyɛ w'adeɛ, ɔho. Wobɛhu sɛ adeɛ wei a wayɛ, ɛsom asi adeɛ a wayɛ yi deɛ, wayɛ adeɛ wei sɛ ɔpɛ sɛ ɔde sɛe me. Ba Nyankopɔn saa bɛ, like Onyanko, wo a wobɛhu adeɛ wei sɛ, hɛɛ.

Dɛn nti na ebinom kɔ na wɔmpɛ sɛ wɔde tia wo? Ah, sɛ ɛno deɛ ɛyɛ anibrɛ. Ɔtan no asɛm no a woka no no. Ɛyɛ sika anaa?
Na wowɔ sika saa? Brɛ a nnipa brɛ nyinaa ɛdeɛ bi nti, ɛnyɛ sika. Nti na wowɔ sika paa, ɛnna na wɔn ani bere wo no. Ɛnyɛ, ɛnyɛ sɛ mewɔ sika dɛ.
Wɔn a wɔn, wɔn, wɔn, wɔhwɛ help no a yɛboa akoa no a, akoa yi yɛ akoa tantaa yi, sorry sɛ me use saa word no, akoa wei a ɔnam hɔ a, ɔno ɔte kantamanto, meba Accra a, me, me, mete kantamanto yɛ me music. Na meka meka meka meka meka kasa manto na meteɛ sɛ mewie SS no mefaa hardship no nyinaa mewie SS no a mesaa baeɛ no mebaa Accra a mebɛɛ mebɛdaa circle one month na menyɛ baabi nna ɛhɔ na meda amanfoɔ store ano saa kɔsii sɛ Nyankopɔn boaa me a metumi nyaa ɛno koraa me kromoni bi na ɔso wɔ Wadenta ɔbɛfaa me kɔhyɛɛ ne nkyɛn ɛhɔ na Kwasi Pras bɛfaa me me ne Kwasi Pras ɔno because ɛduu baabi ɔwie sukuu gyaa me nti no ɔde ka baa ɔbɛfaa ma me kɔɔ wɔn nyinaa nkyɛn ɛwɔ fie Nsɛm sisii yie ma mefiri fie, na mefiri fie kɔɔ me nua bi nkyɛn wɔ Newtown. Ɛhɔ na mekɔhuu Larusso, saa asomafo bɛfrɛ no Larusso no. Na ɔba me nua bi studio bɛyɛ nnwom. Bɛyɛ wiase da biara meka kyerɛ nnipa sɛ ntu nnipa nkore. Ɔba studio na ɔbɛyɛ nnwom a, wobɛhu sɛ akora ketewa nso ɔworo anka wohu sɛ akora no wɔ talent. Yeah. But obiara mmoa no nti me nuanom ka sɛ kyale akora wei bɛyɛ aba obi ntoma ne firi no boa no. Ɔso wo yaw akora wei mu deɛ wei ɔmbɛkɔ ɔmbɛkɔ abɛyɛ nnwom kora na ɔmo ntumi ntua ka.

Master wo nim wo ma ma ma ma ma master yada wo nim sorry sɛ me me ya me ya wo so wo nim master me master fɛ ne yada bo ɔwɔ sɛ de kokɔ ɔno ara na ɔboa me ɔne akwasi bn icons mu ne ɔmo nyina kofi kwakye ne kennedy mu. ɛna ɛbɛma wabrɛ.
wabrɛ o yɛka nsɛm a nipa fa mu a sɛ ɛnti na me ka ne sɛ wiase wonya ngu yɛ a etire nti a ɛnya akyɛhyɛ

Wote aseɛ? Ɛna ɔno ɔka ho sɛ, Daabi, adeɛ a ɛwɔ mu no deɛ sɛ meboa wo. Ɛna ɔno ara nso decide sɛ ɔbɛ build record label ama me ara. Wote aseɛ o? Nti yɛtenaa ase na ɔse, okay, ɛne yɛnyɛ no Sikaro Entertainment. Sikaro Entertainment no, woredi nneɛma bebrebe wɔ mu a,

Cause minim sɛ mo minim sɛ na ɔno na mo na mo handle blessing. Yeah.
So ɔn sɛ yɛ handle no duru baabi a sɛ yɛ sɛ yɛyɛ adwuma but minim deɛ yɛyɛ na ɛbaeɛ but sɛ ɛyɛ adwuma and life still continues.
Nti wo ne bless mo nsɛm mo ntam te sɛ. Ɛyɛ fine paa me nua no no mebɛdi medi ha mefrɛ no yoo kwabena wɔsɔ deɛ na ɛkɔ so sɛ yaw sɛ woni sɛ meyɛ nnwom kora na mebɛ release kora na mede ma sɛ kwabena tie ne wie ma me na woni na wei kɔ so ɛsi na man na wɔnkyerɛkyerɛ me sɛ sɛ na ɛkɔ sɛ na ɛkɔ nti Ɛyɛ fine. Saa. Obi obi wuni hɔ wuni hɔ adɛ saa na ɔdwen. Ebi o sɛ yɛ yɛ yɛ ti bi sɛ bi obi ofi label so a mhm. na akɔyɛ ntɔkwa bebree Ghana ha yɛ hu bebree nti ayɛ sɛ akɔyɛ sɛ debi ɛsɛ artist ni yɛ ungrateful artist no mo yɛ ungrateful waboa no do level wɔsi mi pɛ sɛ mi te mi ho a whole lot nti na mi pɛ sɛ mi hu deɛ kɔɔ so ama oh. bless efiri oh, eh. skyro because ɛmu nim sɛ mo na mo handle no obi koraa ka so ohia no program na mi sɛ o. Oh, Menim sɛ mo na mo handle no. Ah yɛ wonim yɛ ne ne handle no but ne deal sɛ ɔsan wɔ label no mu deɛ sɛ metumi nkyɛ because ɔsɛ adwuma biara yɛwɔ CEO da ano okay nti CEO no na ɔno ɔfeel sɛ sei a sei but me adeɛ a menim sɛ Sika Entertainment no yɛ family thing nti ɛyɛ abusua adeɛ na me nso so no meyɛ ɔfaase wɔ abusua no mu okay mhm nti I'm doing my best. Wo nso woyɛ wo best. Aha. Nti issue biara nni hɔ. Dabi, dabi, dabi. Okay, mehu Ofori Amponsah Yapo no collaboration bi. Yapo no nso ɛbaa no sɛn? Um, ɛnwom no na ɛ ɛte sɛ Somebody Needs You. Yeah, Somebody Needs You. Ɔse she dey make a dey mada and I just dey wonder why I'm still in pain. My baby is not over cause I love ya. Dear show me your ways, ɔdɔ. Kyerɛ me wo kwan no na me nfa so, iyei. Ɛna anadwo yɛyɛ wo mpa no na mɛda so. Kɔ YouTube wobɛnya saa video no. Story ne sɛ, King Dee, Nyankopɔn nhyira King Dee. Ɛɛm, ɛdi, ɛfɛn sɛ, wohu sɛ, wohu sɛ me first manager no discover me, DJ discover me. Yes. Ɛɛm, na yɛpɛ engineer ne no yɛ adwuma, nti yɛnyaa King Dee. Nti King Dee ne a yɛyɛ adwuma no, like, like, wonim, yɛyɛ adwuma no, ɛna me menyaa saa lyrics no okay nti yɛyɛ saa nnwom no ɛna Kinde ka sɛ oh yaw nnwom wei deɛ ma memfa yɛ apono ntom ɛ nti ɔne pono kasa ɛ pono so so no ɔyɛ nipa bi a ɔyɛ nipa bi a ɔbrɛ ne ho ase wɔ saa nneɛma bi ɛna pono gye tum na ɔbɛyɛɛ nti ɔyɛ wieɛ no ada no a yɛyɛ asɛ Ɔno yɛ ne rap no wie na mekɔ studio a yɛti na yɛti nnwom no ara no ana um, wonim wonim yam bɔɔ so frampo nsa baeɛ ɔne kofi nti mu ne ɔmbaa studio ɔmbaa kindi hɔ nti wobɛti nnwom no ara no na wɔse ah nnwom yɛ wɔn ɛtoyɛ na na ɔne mio na wɔse nnwom yɛ wɔn ɛtoyɛ na wɔn se akɔ na wɔte hɔ no nti wotie na wɔse ah nnwom no a woto no yɛ dɛ paa

Nti Nana Kwame Ampadu na de no brɛɛ me boss. Me boss no, ɔno mmom na ɛyɛ m'ɔfa no. Nti ɔde no brɛɛ no no, ɛna ɔkyerɛɛ no sɛ, oh, ɔno nso no wɔfa ase ni a, ɔno nso wɔ, ɔno nso wɔ vision, yɛtwa videos ne adeade, nti ɛno na ɛnyɛ adwuma. Before then no, na amanfoɔ bebrebee pɛ sɛ wɔtwa yɛn videos. Wahu? Nti no, ɔyɛeɛ na ɔne no kasaeɛ ne yɛn nyinaa, yɛmaa no try, nti yɛhwɛeɛ no, na kyerɛ sɛ ɔbɛtumi afiti na wabɔ mmɔden atwa yɛn.

Ɛnwom bi a mewɔ fa ase ayɛ mepɛ sɛ wo tie so wo tie nwom no ɔse o akwaa no wɔ voice paa o like onim nwom to nti ɔpɛ sɛ ɔboa me. Eh, nana na wo ka wo ne nana mpɛdu mm, link up no ɔdɔ no ɛba ne sɛn because wei deɛ mpanimfoɔ before a wobe ɔmo ne wobɛyɛ nwom no na kyerɛ sɛ wabere. Ɛyɛ blessings nyankopɔn nhyira wo a deɛ wobɛyɛ biara ɛnyɛ nhyira nea mehyira wo a deɛ wobɛyɛ biara yɛ nhyira

Na boy no brɛ no deɛ boys anhu o ɛnɛ kakra ba boy no ho a boys ka sɛ o ɛyɛ ɔyɛ a komm bisa nyame nsa wom ɔkuku seku ɛka wo nam awu sumaa mu nti ɛyɛ saa nyame nhyira onyankopɔn hyira wo a deɛ wobɛyɛ bi ayɛ nhyira by take time brɛ wom ɔpɛ no asɛm kɛkɛ o ah sɛ
na sɛ na wopɛ sɛ meka no sɛ ɔne ma yɛsɛ mo ne ma no deda ɛne ma deda
Ɛmaa dedadeda sɛsɛe sɛsɛe.
Sɛ wonim sɛ dɛm atwa o, na wonim anka wo nso wopɛ toɔ. Ɛtoɔ deɛ bɛse ɛtoɔ boa ma ɔman kɔ ne mu. Wote aseɛ? Sɛ wotua toɔ. Ɛɛ ba wo deɛ no nyɛ toɔ na me mekɔ sɛ mmaa to na mehu no wɔ video no mu. Saa. Ɛɛ. Ɛno no yɛ deɛ wone wone menu yɛ deɛ wadwene kyerɛ wo saa. Ɔde me jɔ. Ɔsɛ toɔ deɛ ɛboa nipa. Menim sɛ yɛwɔ toɔ wɔ hɔ.

Tema Committee one pɛ mpaboa deɛ ɔpɛ biaa wokɔ a wobɛnya bi nti twɛn yɛn yɛba hyishia. Ɔdɔfoɔ me san moakɔ aba bio nti ayɛ nkɔmɔ no ayɛ hye ayɛ dɛ mene EOB vibes a first yɛn frɛ Nana Tito wɔn a megu so a ne ne twe nkɔmɔ nsɛ wahyɛ waka nsɛ me me kora me me hosti program yɛ me ho kora dwiri me hɛɛ wabɔ shoe shine Ɔtɔ mpaboa wɔ kanta yɛsan bubu no gu fam sɛbi na ɔntumi nsɔre all because ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ nnwom but still ɔsɛ ɔbɛyɛ na wowɔ ahoɔden na wo deɛ wonya studio koraa rekɔde na wo sɛ wonya obi mmoa wo a ɛne na wowo su no Charlie ma ɔne yɛ de no pushi biribiara bɛyɛ fine. Nana, me ne wo di nkɔmmɔ nyinaa, woka baako biara a na woayi quotation. Yeah. Nti.

Mewɔ nnwom bi yɛfrɛ no Tebea Wo Nan Mu Dua no M'ani Bu W'apɛ Bi. Adɛn nti na woanka sɛ nea woyɛ gospel artist na nso yɛ highlife ne hiplife? Nnwom toɔ no a yɛto no, menim deɛ ɛyɛ gospel na menim deɛ ɛyɛ highlife. Ne nyinaa yɛ nnwom, Nyame adwuma na yɛyɛ, ɔdɔ asɛm na yɛkyerɛ, wonim, ɔdɔ asɛm na yɛka. Nti adɛn nti na yɛ, adɛn nti na yɛ tagge eh,

Ɛdɛn na wohu mo ho nti a ɛka saa? Ɛdɛn na wɔahu? Eti ɛyɛ nipa dwene. But me me hunu sɛ wei yɛ gospel na wei yɛ high life na wei yɛ sei. Ade a ɛyɛ a na ɛyɛ a ne sure kakra ne sɛ sometimes yɛ video mu twa wɔn no soso no ɛyɛ a ne ka ho. Because wobɛtwa video na nkwadaa worɔworɔ wɔn ho, mmaa no worɔworɔ wɔn ho no ne adeade no. Meyɛ bi because society ne pɛ.

Ɛyɛ no fɛ sɛ oh wobɛtwa video no abam kɛkɛ wabɛhorɔ no but wonim deɛ wobɛnya wɔ akyire. Nti ɛdeɛn asɛm na ɔkaeɛ?
Ɔse oh ɛsɛ adɛn aba na ɔyɛ bi nti ɔno ara na adecide sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛnyɛ me na me force no. Ɛnyɛ sɛ mo na mo sɛɛ wɔn.
Ɛnyɛ me na me force wo, woa na wopɛ sɛ woyɛ. Mepɛ sɛ me shoot video okay fine Nyankopɔn bɔ ɛkyɛ mɛ shoot video me manager no. Yɛn nyinaa atena ase afa adwene. Video wei a yɛbɛtwa no, ebia yɛbɛkɔ ebia Adan akɔ akɔtwa no ebia Zoo no so. But. Ɔpɛ bi a ɔhyɛ bikini anaa. Yɛbɛhia ɔbaa baako a ɔbɛhyɛ bikini. Wobɛnya obi. Nti ɛyɛ kɔm anaa sɛ dɛn? Ɛyɛ kɔm system no wonim ɛkɔ wonim obi a brɛ kɔm de boys ɛna saa nso na ɛmaa nso no wonim wɔn sɛ kɔm de wɔn system no kɔm bom. Deɛ sɛsɛ yɛ wiase aduru by this time no ɛkɔm wɔ mu o, Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn se ewiase awieɛ no bɛba a wɔn abɛsɔre aman so, ɛkɔm bɛba, ɛkɔm no a aba no bi nie. Sɛ sɛ ɔte deɛ metwɛ wo no ase. Nti kɔm no ɛnyɛ sɛ ɛkɔm no sɛ ɛkɔm gye system no nkora no wonim nkora no mma ne mmarima nyina ɛkɔm dɔm na ɛde nti na nka mmaa bebrebe a wɔn apɔmpe wɔn to ɛno ɛkɔm no a nkɔm ne mpanimfoɔ a wɔn bɔ wɔn deɛ fɛ sika a Wote aseɛ? Ɛna ɛ- ɛna Nti, ɔmonom ɛ- deɛ. adwuma na ɛnni ɔman no mu na aba ne saa anaasɛ? Wokɔka a, ɛbɛka kyerɛ wo sɛ adw- ɛ- ɛ- adwuma wɔ hɔ no, obi mpɛ sɛ ɔbɛyɛ. Adwuma a ɛwɔ hɔ no deɛ, the talent no a ɛyɛ neɛ sɛ ɛsupporte no mmom ne no mmom kɔ. Ɛno na ɛbɛma mmɔfra ba, anaasɛ ɛbɛma nnipa ba sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmode adwuma ba ɔman no mu no yɛyɛ. Na yɛnsupporte talent no a, ɛbɛyɛ dɛ akɔ. Nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ Ɔmohu sɛ sɛ, Ghana ɔmohu sɛ, mpanimfoɔ nsupporte Ghana ɔmo music? nsupporte Ghana music no, ɛyɛ straight.

Papa pakyɛ wotena me kyɛ no ase because adeɛ kye ne bia no obia pere kɔ bɛfa so nya sika hwɛ abusua me maame ne maame abusuafo me nua mo wɔ hɔ wu nti mo mo uni mo mo ɛyɛ asɛm mpanimfoɔ no nsupporte Ghana music no system bɛɛ na ɛwɔ Ghana music no hwɛ Ghana adeɛ baako a mesu da biara ma artist sɛ woyɛ nnwom wia promotion ho ɔden

Wankae a wontumi nkodu top da. Ɛyɛ karma. Me I believe in law of karma more than nneɛma bebree wɔ bible mu. Karma wɔ wiase existe. Metwe sika a meku wɔ like sɛ metwe sika a mewu wɔ sika ano. Ɛyɛ asɛm a yɛka kyerɛɛ me a ɔwɔ bible mu. Mekɔbɔ dwaman a dwaman no mu a na mewu. Obi abɔ dwaman saa nsisi yɛ ne ya. Ɛno ntimi ne ne yere nti hɔ biom. So so so so dɛm ɛtwa no ase. Nti ade bi a wobɛyɛ biara no karma ɛyɛ ɛ ɛ ɛ like Ɛwɔ hɔ. ɛwɔ hɔ ma wo. Wobɛ face ansa na woawu. Wan face koraa no a wɔn aba bɛ face. Nti da biara na mede me da biara meka sɛ me sɛ Awurade sika hyɛ mu bɛsi saa mmerɛ biara da biara Nyankopɔn mmoa no more because ɛnyɛ easy. Nti wɔn sɛ wo nso wowɔ vision sɛ wopɛ sɛ wɔ support yi. Adɛn nti na anka wɔn ahu koraa na anka wɔyɛ no nkɔnkɔn? Nso nkɔnkɔn yɛ dɛn? Nkɔnkɔn nkɔm mmoa wo. Obiara mmoa wo.
Nanso wo paa yɛ seesei ara, woayɛ awie seesei ara de ma blɔga no, ɔbɛgye wo sika. Ɛdeɛn nko ara ntira? Wommoa me ma menkɔ, na merekɔ nso so no nso na woasan abɛha me. Agye sɛ nneɛma a ɛho hia na yɛsɔpɔte.

Kyade o, ɛyɛ a na ase fi me awerɛho sɛ ɛtɔ da bi a metumi tena hɔ, metumi hwɛ obi a ɔwɔ talent pa ara nso sɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛkɔ paa ne asɛm. Hɛ! Nti wayɛ w'adwene sɛ wobɛboa obi? Nyankopɔn boa me na ɔde me duru hɔ na menya bi a mɛboa bi. Sɛ wowɔ bi, boa obi ɛ.
Aa, sɛ kakra kakra yɛboa wɔn nso, yɛ wɔn sɛ wɔmmrɛ wɔn ho ase. Saa.
Aha.
Sɛ panin bi reboa wo a, bebrebe, youth no deɛ sɛ bebrebe, Ebi te sɛ wan? oh, me me ti mu bebrebe.
Bɔdin ni ɛho sɛ ɔyɛ ungrateful, ebia na ɔde akɔyɛ obi. Ɔn, ungrateful foɔ no deɛ wɔn dɔɔso, wɔn nim ho, ɛbɛ, wɔn mpanimfoɔ ka sɛ mbisa kutia ne wɔn wura. Nti waa sɛ ɔtena ase na sɛ waa wote hɔ na wuni sɛ adeɛ a mede yɛɛ Iwe Obi Baiso anaasɛ Nana Tito anaasɛ King George anaasɛ mede yɛɛ wo no, ɛnyɛ no. Daakye obi bɛyɛ obi ansa na wawu, ɛyɛ law. Mfa nto tirim sɛ ebia, mfa nto tirim sɛ mayɛ ade wei, hɛ, obi mu atɛmpɛsɛs koraa tɔ dwane di kɔ asase so koraa, save wo life.

Yɛn ade a ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ ne sɛ yɛhwɛ yɛ yɛpɛ yɛn nkwagyeɛ ho adwuma. Yɛpere yɛn nkwagyeɛ ho adwuma. Woyɛ woyɛ odiifo ana?
Ebi a daakye ebetumi aba mu. Ɛnna ɛhyɛ aseɛ ntɛm ɛkɔ sɛ na wopirikyi deɛ ɛnyɛ. Ɛno na mede ahyɛ me nnwom mu no. Wotie me nnwom bi a, ɛyɛ ɛyɛ na wɔn nte aseɛ. Mesrɛ obiara a ɔhwɛ wie biara, senior man ɔyɛ senior man. Ɛdeɛ nti na ɔtie me nnwom a ɔka n'akoma sɛ ɔbɛ invite me. Like like wonim wonim brabra brabra nyɛ ɛyi. Nsɛm a wɔtee wɔ nnwom mu no ara. Tena ase hwɛ, yɛntie nnwom saa kɛkɛ o. Ghanafoɔ, adeɛ baako a ɛnnɛ ha yɛyɛ ne sɛ, anaasɛ wiase, yɛmpɛ nnwom papa. Last time mehyiaa nipa like no nnwomtoni baako, ɔwɔ din wɔ Ghana ha paa, medi nkɔmmɔ ɔse yaw. System no, wɔmpɛ nnwom pa o, nti wɔ hɔ a ne yɛato yɛn no bi ama wɔn ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Yɛde bɛnya kakra.
yɛde bɛnya kakra ahwɛ yɛn ho because abusuafoɔ nso depende. Yɛnyɛ ntɔbaseɛ nsupporto good music. Wote aseɛ o. Koti alo mo sisi sɛ wotumi tena aseɛ ah alo mo sisi akɔ yi ɔdɔ yɛ wo wanwa me a me me dɔ wo nkoa ɛyɛ promise ɛyɛ wedding nwom ɛdu sɛ obi ne obi wale wotumi bɔ wɔ ɔdɔ nwom nana mpadu ne nana mpadu nwom yi wonya tɔba sɛ tie nwom no a ɛno so ka sɛ ɔbaa wosi so a mfa ho kyekyɛ na ado ho kyekyɛ ɛdu tam sɛ bɛwale wo a ho bɛyɛ den fi sɛ ɔne asumasi atena ɔne asumasi atena ɔne asumasi atena me sɛ makɔdi me paa wɔ burukyɛ no maba Ghana na me sɛ mpɛ ɔbaa wale a Na sɛ m'adamfo bi bɛka kyerɛ me sɛ, Ɔbaa wei na ebia me ne wo wɔ hɔ, na ɛkyɛ obi beyi me asotire sɛ, Ɔbaa wei, ɔne no ayɛ sei ne sei a, mɛgyae wo. Enti sɛ wobɔ brɔbo papa a, ɛde ade papa nso bedi w'anim. Enti me, sɛ wonya ntoboaseɛ tie me nnwom a, me nnwom biara yɛ meka asɛm akyerɛ obi sɛ obi fa ntra ase fa ntu ne ho fo. Nti na mehu sɛ meyɛ high life no ara, wɔmpene ma menyɛ deɛ mepɛ na mese daabi daabi, ɛsɛ sɛ mesesɛ me dua, mesesɛ me teeth. Vibes mewɔ ɔnwom bi wɔ me nwom wonim wonim mewɔ ɔnwom bi wɔ m'abɔ me se adwo onyame a wobɔ soro ne asase wo na wiase mu nneɛma nyinaa hyɛ wase wo din yɛ kɛse firi tete wo ne tatahwe ɛwɔ wo mmerɛ mu wo ma deda mfikyire bɛyɛ wɔ hene agya hu me mmɔbɔ sɛnea dɔ yɛ teɛ ɛhwɛ me fun soɔ nso enyi me mɔ ma owuo mpare me ɔhaw ne animguaseɛ agya mesrɛ nkwa
Mayɛ m'adwene sɛ seesei ara no, ɛmfiri saa mmere ara nkɔsi bɛyɛ July mu no, mede album bɛba. But ɛmfiri saa mmere ara nkɔsi ɛbɛyɛ February ending mu no, mede EP bɛba. Wode ba a na woafrɛ, yɛbɛba, yɛbɛba. Sɛ wo launch a, frɛ, yɛbɛba, yɛbɛba bɛ support. Because nnwom no a woto no, nnwom no ɛmpue yɛ o, but aka m'akoma. Nnwom no, sɛ wonya ntomaseɛ tie nnwom no a, wɔse, Masɔre anɔpa yi, abrabɔ yɛ a mebɔ yi, Adwuma yi a me yɛ yi, Agya me de ne nyinaa hyɛ wo nsa, Ɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔ, Ɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔ, Agya Onyame ee, Agya sɔ me mu o, Agya sɔ me mu o, na me bro Nhyehyɛeɛ biara a onipa hyehyɛ ma me, Deɛ wɔpɛ ma sɛ me, Deɛ wɔfrɛ me sunsum ha me, Agya ee, send your fire, Send your fire, Agya ee, strike your tender, Murder, murder, Agya ee, Ɛɛka asɛm akyerɛ wo ama woahunu sɛ yɛwɔ obi a yɛde yɛn ho twere no,

Mekɔ ahokyere mu a mede twerɛ nnwom. Me ne mowaa sei asɛm a wiase wo kɔyɛ bɔne na sɛ police ba bɛkye wo a yɛka asɛm biara sɛ asɛm biara wobɛka no ha biara no will be used against you in the court of law in the court of where law mm -hmm. Nti yɛ nso yɛ anwontofoɔ no yɛfa biribi nto yɛ tirim sɛ deɛ ɛbɛyɛ biara no anasɛ deɛ ɛbɛka biara no adane duru na sɛ wo ho kyere wo a ɛbɛyi so against you
Kɔmɛ ɛ ɛ ɛ yɛ interview a interview a mi ni wo yɛ yi ɛyɛ adeɛ bi a ɛbɛda hɔ for the rest of our life saa agyiri ma kɔ akɔhwɛ asɛm bi a mi ka biara no be used against me yɛn akyiri ma ti ma ba abɛhwɛ video ba abɛhwɛ video no woyɛ legend nyame na ama wo saa ade no nti mesrɛ nyame sɛ ɔmo ahoɔden na yɛn nyinaa yɛn support me bra because ɔwadwen papa
Ɔdɔfoɔ EOB Vibes a yɛfrɛ no Nana Tikto, wɔn na me ne no ɛretwetwe nkɔmmɔ no. Kyale nkɔmmɔ no ayɛ dɛ, ayɛ dɛ, ayɛ dɛ. Me kwa, nsɛm a wɔka no, me ho adwiri me. Me deɛ ɛkaa me nko anka na na wɔn starte asɔfodeɛ no ntɛm. Because calling no wɔ hɔ. Wɔn starte, wɔn starte no ntɛm because. Ɛbɛba, ɛyɛ time.
Ɛyɛ too much.
Nana. Onyame, onyame nsi wo hene afɔ so si wo hene obi ansom ho. Saa. Ɛsaa na da bia me nana badu ɔka kyerɛ me. Okay.

Ɛno sɛ ɛyɛ management no ara ne ɛyɛ a na ɔha ɔmo ne nti agya yɛ decide sɛ covid 19 no baayɛ no yɛ decide sɛ ɛwɔ sɛ me bɔ mmɔden ara na me yɛ album na me yɛ ɛnwom a ɛde bɛtɔ nipa tirim nti me me nwom no deɛ sini ama ɛnya nto baseɛ afei na nwom pɛpɛ bi bɛba di akyerɛ tie nwom deɛ ɔbɛ release bi anoma yɛ mede nwom ba hwɛ mena mene mede nwom bi aba wokɔ audio mark a wobɛnya, wokɔ baabi a YouTube a wobɛnya. Ɔse mmerɛ ni kɔ o, time aso o, pɛ sika o, po po si po si po o, mɛda o, na sika ne bɛma o, hwɛ adeɛ kye adeɛ san nyinaa na mmerɛ ni kɔ o, kudi kudi.
Adɛn nti na moka sika sika, monka nkwa? Ma menkyerɛ wo adeɛ, mebɛ, wonim woaka asɛm paa ma mebɛka asɛm bi akyerɛ wo. Sika, wahu? Yɛwɔ ateasefoɔ a yɛwɔ nkwa mu na yɛwɔ ahoɔden. Adeɛ a obiara hwehwɛ yɛ nkwa ne sika. Wo, wowɔ nkwa na wonni sika a, w'asɛm yɛ mmɔbɔ. Mpakyɛw, wote deɛ mekyerɛ no ase? Enti nkwa ho hia, sika ho hia. Nkwa ne adeɛ a ɛho hia yie, but sika nso yɛ adeɛ a ɛsom bo. Nti adɛn nti na moka sika, sika, sika?
Obiara pɛ sika o. Mebisa asɛm o, deɛ woyɛ wiase ɛɛba this time no,

abusuafoɔ ɔgye ma ɔnwom bi ɛfɛ no ɛ wonim nwom bi ɛfɛ no pressure me se baa ma ne ma me bibi nom ba me mpade a ɛbɛ ma me pressure me tankwa so kyɛn kuro yi nti susu ha ma dwene sister Esther afrɛ me sɛ me ma me yare da aso piti abusuasɛm bɛma ama me ho me te me yere me ma yare me landlord so gye adwendwene nko ara ma me so ti wohu sɛ maboda kwan ho a ɛyɛ pressure Me yɛ lala su lala a ɛyɛ pressure Me tɔ kɛtɛ so a me nna yi ɛyɛ pressure Sɛ ma kɔ gye sika duro mpo a ɛyɛ pressure Me sa hyɛ me nan tɛm a Obi sa hyɛ nan tɛm na ɔtɔn a ɛyɛ sei a. Ana wo yɛ fraud boy ana?
Dabi dabi dabi.
Saa wo nyɛ game boy saa. Ohoo dabi ɛbɛ dɛ. Cos deɛ yɛte Ghana musicians no mo de nwom no akata akata so na kyerɛ sɛ fraud naa na mo yɛ. Dabi yɛ yɛ ɔn sɛ yɛ no ebi a titi yɛ free yɛ ne adeade no ɛyɛ a na ɛmra wɔ hɔ paa. Nti wo nyɛ fraud.
Dabi dabi dabi dabi. Saa.
Dabi dabi.

Nti no. Ɔyɛ deɛ ni?
Ɔno nso na ɔyɛ Santini.
Why sɛ Kukua no ɔyɛ deɛ ni? Oh, wo nim, ɔyɛ Fantini. Oh, okay. Na ne fa yɛ Fantini fa nso yɛ Egbeni. Oh, okay. Ahaa. Nice one, nice one. Na na wei deɛ eh, yɛse agorɛ deɛ na adeɛ sɛ nkwase fo deɛ ɛba abɛsɔre dwumadie no so. Eh, deɛ na two years yɛ deɛ no mi wɔ fans eh expecte? Ehm, asɛm baako a mepɛ sɛ medi kan ka sɛ Nyankopɔn hyia sikarom re like wo nim me me de kaa sɛ Nyankopɔn hyia sikarom entertainment um, King George Nyankopɔn hyira King George Nyankopɔn hyira wo biara sɛ abankwa Mr Simpson Ike Ike Ata mo nyinaa Nyankopɔn hyira wɔn ne King George ya mo fa King George no a na so mo abesi saa me na deɛ di m'ani so a mɛde ba nsɛ mesrɛ Nyankopɔn Nyankopɔn me nkwa ne ahoɔden ne atimu a ne sɛ bɔne bi anto ya Yɛnsrɛ sɛ yare bɔne bi anaa bibɔne bi bɛba asase yi so bio. Yɛde nnwom no, sɛdeɛ Nyankopɔn de ama yɛn no, yɛbɛyɛ na yɛayɛ nnwom ama no ato nnipa som mu, ama nnipa te a, wohu sɛ, ah, aberanteɛ wei, ne nnwom da mu sononko. Yeah. Nti, by this time, this year no, mɛdrɔpe, um, like even sɛ ɛsi ɛfiri sɛ mɛnkɔsi bɛɛ febo no ɛnde no, mede EP bɛba. Okay. Because nnwom no ɛdɔɔso. Ɔn sɛ me a me wɔ studio wɔ fie ahaa nti sɛsei ara nso no me album no nso ɛyɛ ready no so nti metwɛn sɛ EP no bɛkɔ kakraa ɛkɔ kakraa na ɛde album no bɛba years no a ɛdi yɛn anim no yɛbɔ mmɔden ara so no asom yɛn mayority so mpa nti agya yɛgu so a yɛyɛ wɔ ha Nyame na ayɛ. Nti no um, so far eh,

Tu upcoming fɔ na ɔmo ba no fɔ kakra ma me. Adeɛ a mɛka nyinaa ne sɛ adwuma no a yɛyɛ no adwuma no yɛ den. Ɛsɛ sɛ ɔsɛ wode hyɛ wo tiri mu sɛ ɔbrɛ twa ko ɛ ɛ ɛ onipa pa onipa no bɛka sɛ ɔbrɛ twa agu. Ɛyɛ brɛ adwuma na woyɛ o. Woma sika di w'anim bebrebe a sika de wobɛkɔ akyire. Because menim nipa bebrebe a wɔto nnwom paa nso so ɛnɛ yi sika di wɔn anim nti no Wɔn mpo koraa wɔnte. Sika de ɛyɛ, nanso so no Onyankopɔn mmere na ɛyɛ mmere papa? Fa ahobrɛaseɛ fa ntoboaseɛ ne Nyankopɔn suro na bu nipa, ɛno ara no no. Because nnipa na ɛma nnipa yɛ ɔhene. Yere wo ho na fa hyɛ wo tirim sɛ tebea a wonam mu bia no mma no mbu w'abam. Na gyedi sɛ deɛ nea mɛka fa ho na ɛbɛbam. Pressure no yɛ more nanso dwokutam, wahyɛ yɛ bɔ sɛ gya mu kuro a wɔne yɛ akokyɛm. Judah mu gyata no, wɔn ntoko na wɔn a. Ɔwɔ ayamye, n'anidaso ku ne mma ho o. Wunya gyide wɔ ne mu a, ɔbɛyɛ wo foforo o, ah. Wo mmɛ no du, w'aniwa nyina behu wo o. Ɔbɔ kwan to deɛ kwan nnie, Onyame bɛn nie? Ɔfa deɛ nnipa to akone na wɔsiesie, ɛma w'abam mu obue, biribiara bɛyɛ yie. Ɔbɛbɔ w'atamfo sɛdeɛ wonim sɛdeɛ yɛbɔ dwie.

kɔ so na kɔ w'anim na bɔ mpaeɛ. Ɛnna mɛda me tim no nyinaa ase. Solo, solo papapaa, solo papapaa. Ɛnna ɛnna me camera man na alo, alo baako pɛ, Moses, Moses, what I say. Ɔde hyɛ ba, Charlie, big up, big up. Polando Multimedia, eh, Kwasi P, Charlie. Mɛda me sɔfo panin nso ase, Apostle Michael Osei Poku, Prophet Nicholas Darko. Wate aseɛ. That's why biam kyale baabi a wɔ biara mekyia wo. Famous Multimedia mekyia wo also. Me salute obiara. Na sɛdeɛ me ho nso ayɛ fɛ yi a, Benghazi Boutique, Benghazi Boutique, wate aseɛ, Tama Committee one. Wodu Tama Committee one nso wopɛ Benghazi Boutique, kyale, big up. Ɛna mepa wo kyɛw, follow me wɔ Facebook, Abisco Multimedia, Instagram, Abisco TV, wokɔ YouTube, Abisco TV, wokɔ TikTok, Abisco 07, baabi biaa Charlie follow me na biribi a wopɛ biaa just hit me up wate aseɛ, woyɛ upcoming na wopɛ sɛ woba show no so a, wowɔ experience bi a wopɛ sɛ wo share no wɔ show no so a, me numbers no yɛ dɛn? Ɛgu screen no so, fa na ɛba so, show wei ɛyɛ free ɛngye wo kaprɛ koraa wate aseɛ. Bɔ mmɔden na nso bra na bɛhyɛ experience na obi nso a ɔrehwɛ nyɛ bia dɛ mfa nto ne ho fo. Ebia obi kɔhyɛ ne ho akɔmfo but because of deɛ ɔbɛka nti ɔbɛwie na wayɛ dɛn? Wanya anidasoɔ. Wate ase? Where the beginners talk show Charlie big up yɛda mo ase sɛ mo atwɛn yɛ na mo atena hɔ na yɛ awie show yi fɛfɛɛfɛ Nyame nhyira mo nyinaa momma afehyia pa afefsesee ɔho na biribiara ayɛ large na ayɛ big kpa.